Wallaahi gadda onnee nama cabsu maaliif jennaan azalli himatteen dhuftu ammallee beellama qabdee an guyyaa akkanaa kana addunyaa kanarraa si fudhaa guyyaa akkanaa kana si ajjeesa jettee namatti himteen dhuftu jechaadha. Azalli yoo namatti dhufte dhufte dhuftee jechaadha. Dhiifama wallaahi ani erga isiin gubattee iyyuu akkuma nama tokkootitti innaa lillaah wa innaa ilaihi raaji'uun akkuma nama tokkootitti ani nama hedduu gaasni itti dhooya jecha garuu keessaa ka fayyanillee ka jiraatanillee hedduu isaaniitu jira hundumti isaaniitu hin duune jecha ka gaasni itti dhooyee ka umriin isaa hin dhumatin ima jiraatanii ima nagaas ta'ani jechaadha wal'aanamanillee ima fayyanii ka immoo rabbiin guyyaan kee addunyaa kanarraa dhumattee haganuma jiraatta addunyaa kanarra jedheen gara fuula rabbiin hin deemaa jechaadha innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun ilmi namaa tokko ilmi namaa tokko addunyaa kanarratti hamma fedhe hamma fedhe gaarii isaa dalaguu bada isaa dalaguu deemuun isaan ol addunyaa kanarra guyyaa inni deemu immoo rabbi malee namni hin beeku obboleetti kenna hayaatii wallaahi rabbiin qubsuma kee haa tolchu rabbii warra jaannataa si haa godhu inshaallah warroota gaggaarii wajjin rabbiin si haa dhaabu maaliif jennaanini nama ta'ee kan duune hin jiru hundumtuu ni duuna kullu nafsin zaa'ikatul mawt jedhan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam sila kana waan ta'eef iyyuu hundumti keenya du'uu keenyaan oolu garuu rabbiin kaatimaa nu haa tolchu mucoon tun ijoollee qabdi ijoollee qabaatu miti haadha ofii gargaartii akkasii argitti kanattu mootu cimtuudha nama karoora qabu inshaallah kana godhaa kana godhaa kana godhaa jettee akkuma kennatti kana karoorfatti jechaadha malee eh, hanganatti du'aa hanganatti lubbuun tiyya darbiti jettee hin yaaddu jecha akkuma amma nu fakkeenyatti waggaa kana kana godha waggaa kana kana godha ji'a kana kana godha jennee karoorfannu jechaadha. Karoorri kennallee yoo rabbi keessa hin jiraatin homaa bu'aan qabu immoo amma isii booyuu yookaan gaddoo sun ta'e wanni isii wanni isii barbaachisu araarama jechaadha. Namni kamuu araarama kadhaafi. Addunyaa kanarraa namni waa lamaan dalagaa isaa khayri fi sharriitiin deemaa jechaadha rabbiin dalagaa isii ka khayri qabu isiif haa lakkaa'u ka sharrii qabu isirra haa fageessu rabbiin badii isii haa dhiisu fi qubsuma isii immoo rabbiin haa tolchu rabbitti haa araaramu maatii isii rabbi haa sabbarsiisu rabbi sabrii isaanii haa kennu namatti ulfaata nuti warri miidiyaa irratti isii beeknu ulfaata wallahi daa'ima sabiyyii kichuu jette jechaadha duuti isii An akkasitti ilaala daa'imsa biyya kichuu dhibda mucoon tun akkanatti yoo ilaalanii hin beeksifti daa'ima ta'uu isii tariiti ijoollee biyya ambaatti heerumtee ijoollee biyya ambaatti dhalattee guddatte daftee guddatti akka ijoollee biyya keenyatti miti jechaadha. Kanaafuu. tarii daftee guddatte ta'a. Kan kanarraa hafe immoo haati haadha yoo ilaalan yeroo kana haati maal keessa jirti akkam keessa jirti haati tokko ilmoo ofii deettee guddistee asiin geettee yoo ilmoo san odoo bakka inni Bakka yaadeen ga'een harkaa kanatti hafu baay'ee namatti dhaga'ama jechaadha. Maaliif jennaan inni anilleen haadha ta'ee waan beekuuf ilmoo keetii guddifattee bakka guddaa ga'aa bakka guddaan isa ga'aa jettee osoo yaaddu yoo karatti si harkaa hafe baay'ee namatti dhaga'ama. Haamiletu nama caba. Sabrii nama dhoorgalle jechaadha. Kanaafuu inshaallah rabbiin sabrii haa kennuu fi rabbiin itti haa araaramu hayaatini. Haadha isii immoo rabbiin sabrii isii haa kennu. Obboleeyyan isii maatii isii hundaa rabbiin sabrii isaanii haa kennu. Wallahi namatti ulfaata. Baay'ee namatti ulfaata. Sorry. Wanni godhan tokkollee hin jiru jechaadha. Wanni sii godhan amma booda wanni hayaatiin gargaaranii araarama qofa jecha. Tarii yoo booda ijoollee isii ijoollee isii haadhochi guddifna jedhanii gargaaran malee isii gargaarati wanni isii fayyadu araarama. Immoo namni danda'ee maqaa isiitiin irraa sadaqatu sadaqaa alatti iyyuu miti. Fakkeenyaaf ijoolleen isii biyya ormaa jirti. Haadha isii biratti dhiiftee duute ijoollee isii gargaaruu kunis sadaqaadha. Maaliif jennaan mucattiin kun akka argetti kophaa isii ilmaan ofii guddisaa jirti. Ilmaan isii qofaa miti ilmaan yatiimota kan namni karatti gatee ammallee kan namni dahee gatee kana kana hundaa haadha wajjin gargaartee guddisaa jirti. Kanaafuu kana kana yoo gargaaranii haadha jedhanii atilee nama booda rabbuma qabdi garuu hamma tokko yoo gargaaran bareeda. Ammas immoo rabbiin badii si haa dhiisuufi araarama kadhachuufi. Wallaahi hundumti kennaa jechaadha. Hundumti kenna yoo araarama haa kadhannuufi. Mucattii daa'ima kichuu ganaa odoo guddattee waan tokko duniyaa kanarraa hin argin. Miidiyaa irrattuu haga baate waggaa sadii moo akkana. Garuu waggaa sadii kana keessatti nama akka hin jaalatamtu ta'uu isii hubachiisa. Maaliif jennaan Facebook deemtanii, YouTube deemtanii, TikTok deemtanii bakka kamuu yoo deemtan maal argitanii suuraa isii suuraa isii viidiyoo isii kana jechaadha. Ani wallaahi baay'ee garaa na nyaatte. Ufa kaleessa yeroo dhagahu saniyyuu amanuu dadhabee barreeffama hunda amanuu dadhabee sagalee kaamilaan ergite hamma tokko xiqqoon dhaga'e garuu akiraa galgala gara saafa irratti kifaayaan gadhiisse sagalee isii tokkoo fi barreeffama jalatti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jedhe yeroo sanii Amma immoo nooree kun tana baharuu faantoo dubbatanii tallaajaa keessa baasnee gara qabbii deemanii jirra jedhee. Argitanii obboleeyyan kiyya addunyaa jechuun tanuma. Addunyaa jechuun hagattii tana jechaadha. Namni addunyaa tana waan guddoo se'a. Yoo har'a jiraannu kana waan guddoo seena addunyaa kana addunyaa jechuun tanuma kalaas har'a ni jirtaa boruu hin jirtu. Duuta jennaan maqaan kee hoo maalchi jijjiiramaa sanaa jechi jijjiiramaa jechaadha. Kalaas maqaan kee hunduu sirraa jijjiiramee jira jechaadha. Kanaafuu hundumti keessaniyyuu hayaatii araarama kadhaa fi Rahmata Rabbii kadhaaf. Rabbiin itti araaramu. Rabbiin qubsuma isii haa tolchu. Wallaahi Rabbiin qubsuma isii haa tolchu. Baay'ee garaa nama nyaatti. Haadha isii immoo Rabbi sabrii haa kennu. Haadha isii obboleeyyan isii maatii isii hiriyoota isii hundumaayyuu Rabbiin sabrii isaanii haa kennu. Baay'ee namatti dhaga'ama garaa nama nyaatti. Mucayyoo xiqqishuudha.